Helo a chroeso i Fwletin Newyddion Ysgol Bro Myrddin. Mae ein heitem heddiw yn ein tywys draw i Bern Sarn yng Nghaerfyrddin ac yn benodol i adeilad hynod bwysig sy'n darparu gwasanaeth arbennig iawn, Swyddfa Papur Llafar y Deillion. Tybed faint ohonom sy'n ymwybodol beth yn union sy'n digwydd yn ddyddiol yn yr adeilad hwn?
Yno, mae tîm o weithwyr a gwirfoddolwyr yn cynhyrchu tapiau o nofelau, hunangofiannau, cylchgronau a phapurau bro lleol ar gyfer y deillion. Dechreuwyd y gwasanaeth yma yn 1976 gan Miss Rhian Evans pan sylweddolodd, wrth i'w llygaid ddirywio'n sylweddol a hithau ond yn 32 oed, fod angen mwy o ddeunydd ar gyfer y deillion. Criw o Flwyddyn Naw Ysgol Bro Myrddin fu'n ddigon ffodus i fynd i ymweld â'r ganolfan yn ddiweddar ac i sgwrsio gyda Miss Rhian Evans.

Yr cwestiwn sy'n cael ei ofyn i chi yw, beth yn gwmws yw cynnwys y tapiau i chi'n um, creu fan hyn? Wel, yn y lle cynta, mae gyda ni bapur llafar sydd yn cynnwys newyddion lleol i ddeillion uh, Sir Gyfyrddin mewn ffordd, a mae ambell un hefyd yn mynd ymhellach na Sir Gyfyrddin, yn enwedig os ydy'r person na wedi bod yn byw yn Sir Gyfyrddin ar un adeg ac eisiau clywed hanes yr hyn sydd yn y papur lleol, a mae yna hanner awr o Saesneg ar y tâp hwnnw bob wythnos, a hanner awr o Gymraeg. Oedd fi'n gweud tâp, cryno ddisg i ni'n hala mas nawr. Wel wedyn hefyd, mae gyda ni wasanaeth i ddeillion Cymru gyfan, a mae yna sawl uh, math o, o gryno ddisg gyda ni fan hyn, Mae gyda ni lyfrau o bob math, yn hunangofiannau ac yn gofiannau ac yn nofelau o bob math wrth gwrs. A mae gyda ni farddoniaeth hefyd, a weithiau, os byddwn ni'n ddigon ffodus, 'yn ni'n gallu gofyn i'r awdur ei hunan i ddod i ddarllen rhai o'r llyfrau hynny. Hefyd, mae gyda ni gylchgrawn i ni'n crynhoi neu casglu erthyglau o wahanol gylchgronau fel y Cymro a Golwg ac yn rhoi nhw at ei gilydd ar dâp sydd yn mynd allan unwaith bob doi fis. A'r peth olaf sydd gyda ni mae hefyd yw papurau bro, er enghraifft, gwedwch nawr cwlwm neu papur y cwm neu bapur um, llandeilor, lloffwr, Yy, 'yn ni'n recordio'r rheini ac yn eu dosbarthu nhw i gartrefi y y rhai sydd eisiau derbyn y gwasanaeth. Yym, oes 'na unrhyw beth gyda chi ar dâp sy'n addas ar gyfer pobl ifanc? Chydig iawn o bethe wedwn ni, achos ma' nifer y bobl sydd yn ifanc yn derbyn ein gwasanaeth ni yn gymharol fach, a ma' hynny'n beth da, nad oes 'na ddim gormod o bobl ifanc yn cael problemau llyged. Weden ni fod mwyafrif ein gwrandawyr ni yn oedrannus, felly mae'n rhaid i ni ddewis y math o lyfrau i ni'n dybio fydde o ddiddordeb iddyn nhw. A beth wedyn yw'r um, dap mwyaf poblogedd sydd gyda chi, beth yw'r math? Wel, mae gwaith T. Llew Jones, wrth gwrs, bob amser yn boblogedd, a llyfrau fel Yn ôl i Leifiwr, cyn, um, cyn oer i'r gwaed, llyfrau Islwyn Pogellis yn boblogedd iawn. O, a mae rhai o'r bobl hyn, wrth gwrs, yn licio pethau fel Daniel Owen, a, a wrth gwrs, i ni'n uh, darparu llyfrau sydd yn dod o'r wasg heddi, mae'r heini'n rhaid boblogedd hefyd. I ni'n licio meddwl bod ni yn recordio llyfrau diweddar iawn hefyd.
Diolch i chi. Ceir llawer o fwrlwm yn yr ystafell recordio pan ddaw gwirfoddolwyr i ddarllen amrywiaeth o ddeunyddiau. Mae tua 400 o bobl ar draws Gymru gyfan yn rhan o'r cynllun casetiau Cymraeg. Dau.
Pennod un ar ddeg. Roes i'r gorau i'r rhain y tro diwetha. Drachtiodd Mo welodion eithaf i sigaret. Tra gollwng y mwg o'i ffroenau'n herciog, bron yn gyndyn, cododd ac agor cil y ffenest. Ond dydy hynny ddim yn rheswm i Jorod i ddioddef o chwaith. Mynychodd Miss Rhian Evans Ysgol Gynradd Pentre Poeth yng Nghaerfyrddin ac mae'n dal i fyw yn yr un tŷ. Mae'n wraig annibynnol iawn ac wedi dysgu amryw ffyrdd o ymdopi gyda'i bywyd o ddydd i ddydd. Siwan gafodd y cyfle i'w holi.
Cwestiwn cynta sy gyda fi ofyn yw shwd y'ch chi'n ymdopi gyda bywyd bob dydd gan bo chi'n anifail? Wel, gan mod i yn weddol ifanc, o'n i'n 32 pan ddechreuodd 'y mhroblem i, wedi cael llawer o flynyddoedd i ddysgu ac i addasu ac i weld pa ffordd sydd rwydda i rywun sy'n colli olwg i wneud. Felly, wi'n credu mai dysgu ar hyd y daith dwi wedi wneud a dod i arfer wneud pethe'n hunan, a arfer i ddefnyddio 'y nwylo i deimlo pethe, lle ro'dd e'n llyged i gallu gweld pethe, nawr ma' nwylo i yn amal iawn, a'n rhwyni, yn neud gwaith 'yn llygad i. A 'ych chi'n cael unrhyw help gytre neu? Odw, o wi yn dibynnu ar un ferch dda iawn sy wedi bod yn yn hybu nawr dros ugen mlynedd, wi'n galw hi y Dylwythen Deg, Tina yw henw i, a mae'n dod unwaith yr wthnos i gadw trefen ar y tŷ, ac os byddai'n gweith i bod rhwbeth arbennig i'w olchi neu smwddio pethe wi'n ofni i gneud nhw yn hunan achos bod nhw braidd yn yn wel falle yn arbennig, mae'n mynd â nhw gyda'i a mae'n dod â nhw nôl wedi smwddio'n hyfryd. Diolch.
Hyfryd iawn oedd cael y cyfle i sgwrsio a cwrdd Miss Rhian Evans. Hoffwn ddiolch felly i bawb a gyfrannodd at yr eitem, yn enwedig i bawb yng Nghanolfan Papur Llafar y Deillion. Dymunwn bob llwyddiant iddynt gyrra'u gwaith yn y dyfodol. Dyna'r cyfan wrthon ni, tîm Bwletin Bro am y tro. Diolch am ymuno gyda ni, hwyl fawr.